Helo! Gwefan gwych yr wythnos hon yw Pinterest. Fel y welwch o'ch blaen i, mae yna fyrddau, iawn, fan hyn, mae yna 1, 2, 3, 4, 6 bwrdd ar hyn o bryd, mae yna opsiynau i greu mwy, does yna ddim terfyn ar y nifer o fyrddau. Um, a jyst i roi ambell i syniad i chi, Yym, mae yna bosibilrwydd o greu bwrdd ar unrhyw beth yr ydych yn dymuno, felly os ai fan hyn ac agor bwrdd hamdden, beth sydd yn y bwrdd yma yw llunie o atyniadau Sir Benfro yr ydyn ni'n astudio fel rhan o'n yy tasg dan reolaeth gynta eleni. Os dwi'n clicio ar y llun 'na, fe aeth e fi i ryw wefan. Felly, beth yw Pinterest yw lle i gadw delweddau yn drefnus. Ydyn, maen nhw'n gallu mynd â chi i lefydd eraill wedyn, yy, ond dwi'n hoffi fe jyst fel maen a gadw pethe'n weladwy iawn. Os ewn ni nôl, fe welwch chi yy fy mod i wedi creu un ar Folly Farm, fan hyn byddai'n rhoi lan ffotos yy dyn o'n i yn Folly Farm, fel bod y plant yn gallu defnyddio nhw yn eu tasgau gwaith cwrs os ydyn nhw'n dymuno, iawn, y rhai dwi wedi tynnu ar yng nghamera i. Sa i'n ôl wedyn, dwi hefyd wedi dechre yym bwrdd fan hyn sy'n dangos enghreifftiau o waith cartre yy rhagorol, ti'n gallu clicio arno fe a dod ato fe'n fwy manwl. Wrth gwrs ma' ma' 'da fi ganiatâd i wneud 'na reit wrth rieni'r plant yma. Yym yn yr un modd wedyn gallech chi greu beth bynnag i chi'n dymuno o ran testun, o ran bwrdd. Mae yna un fan hyn ar ddiddordebau blwyddyn deuddeg. Mae angen i nhw i ddewis un busnes. Ni wedi dechrau rhoi nhw mewn fan yna fel casgliad. Mae yna opsiwn o gyd-weithio gyda nhw ar y bwrdd yna, fel bod nhw'n rhoi pethau mewn. Um, felly, beth na i'w dangos i chi fel i ychwanegu pin at rhywbeth. Felly, os ai fan hyn i'r bwrdd busnes, diddordebau blwyddyn deuddeg, Dim ond sy'n mewn ar hyn o bryd. Os ydw i am ychwanegu pin, fe ai i'r we a meddwl am rhywbeth sydd o ddiddordeb i fyddin deuddeg. Felly dyma ni, KFC, rhywbeth sydd o ddiddordeb i fyddin deuddeg, dwi'n siŵr. Be sydd dyfu fan hyn wedyn ar y, y toolbar lan ar y top yw lle i pinio. Bydde hwnna'n digwydd, um, bydd y broses yn digwydd wrth i chi gyfrestru gyda Pinterest. Uh, lle dyma'r un dwi am. Dwi'n mynd i glicio ar pin it, dwi'n mynd i ddewis y bwrdd dwi am, dyna'r un dwi am, a dwi'n gallu newid y geiriad fyna, ond am y tro, na i pinio fe. Mae hwnna nawr yn mynd yn syth mewn i Bindrest, mewn i fy mwrdd i, a brofa inna i chi nawr. Felly dyma ni, cliciau ar y bwrdd na, a dyma fe, mae fe wedi mynd mewn fyna. Dwi'n gallu newid y geiriau, dwi'n gallu anfon e at Yy, ble bynnag dwi'n dymuno fe fynd i, ond am y tro mae e 'na. Felly, dy- dyna'r syniad. Mae 'na bethe neis eryll o ran, yym, os ydych chi am ddod o hyd i syniade penodol, megis y rhoi y classroom ideas mewn fan'na. Mae 'na bobl mas 'na sy wedi creu byrddau, iawn, dyma pethe sy wedi cael eu pinio yn barod o ran syniade i'r dosbarth, Chi'n gallu dod o hyd i byrdd e, um, a'r syniadau'r dosbarth, a chi'n gallu mynd mewn fan hyn, er enghraifft, clicio fyna, a rwy'n gweld y llwyth o syniadau sydd â'r person yna ar y bwrdd yna. Dyma nhw wedi llwytho, fe welwch chi llwyth iawn, a chi'n gallu dilyn y bwrdd yna. Os ydych chi'n clicio hwnna, bob tro mae'r person yna yn ychwanegu at y bwrdd, fe ddeith e lan yn eich cyfrif chi fan hyn. Yn yr un modd, os oes uh, rhywbeth fel, dwi'n gwybod, mae Mae un athrawes yn yr ysgol yn um, edrych ar ddefnyddio fe yn ei phwnc hi, yng ngraffeg. Gallwn ni ddod o hyd i fyrddfa sydd wedi cael ei creu gan bobl eraill ar Coca-Cola. Felly, ai mewn fyna, gweld gwahanol ddyluniau sydd yna ar Coca-Cola ac yn y blaen. Right, mae fel lan i chi fel ych chi'n defnyddio fe. Um, mae yna botensial aruthrol. A hefyd mae'n le neis i'r disgyblion hefyd felly i gadw cofnod o'r pethau maen nhw'n dod o hyd i. Lle rhywbeth gweladwy mwy nag unrhywbeth. Yym fy ni'n defnyddio Scoopit ar gyfer erthygle hwn ar gyfer pethe yym sydd yn defnyddio delwedde falle a bydde fe'n man da gobeithio yn mewn amser ble gallwn ni arddangos gwaith ein disgyblion ni hefyd. Diolch yn fawr iawn, pob hwyl i chi.